Malpera Efrînpos belav kir, Erebên Hawerde yên xwediyên pez li Efrînê bi cih bûne. Li gundê Keferdelo Jêrîn li navçeya Cindirêsê ji bo êmê pezê xwe Pêncî darên zeytûnê birîn. Wan şivanan bi şev çûn şaxên pêncî darên zeytûnê li daristanên newala Maraqê ya li ser rêya di navbera gundê Keferdelo Jêrîn û gundê Feqîra de birîn. Bîst dar ji wan ên welatiyê Kurd Ebdo Mûrad bûn. Tê zanîn ku ji sala du hezar û heşt an de piştî ku bajarê Efrînê û gunda warê wê ji aliyê dewleta Tirkiyê û grûpên çekdar ên bi ser wê ve hatiyek dagîrkirin, xelkên wê herêmê, Rostî hemû curên îşkenceyê tên û siyaseta guhertina demografî û birîna daran berdewam in. Îro roja Çarşemê Desteya Tenduristiyê ya Rêveberiya xwe ser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ragihand, sî û pênc kesên nû li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi koronayê ketin. Serokê Hevbeşiyê Desteyo Tenduristiyê yo Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê Doktor Ciwan Mistefa diyar kir ku şozdeh kesên bi koronayê ketine mêr in û nuwazdeh jî jin in. Mistefa got, Du kes ji koronayê çareser bûne. Bi vî awayî hejmara tûşbûyên koronayê li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê gihîşte heştdeh hezar û heft sed û bîst û neh kes, jê heft sed û şêst û heşt kes jiyana xwe ji dest dane û hezar û neh sed û yek kes jî çareser bûne. Îro bi destê sibehê re artêşa Tirkiyê malên sivîlan li gundê Sefawiyê yê bi ser bajarokê Eyn Îse ve bi tankan topbaran kirin. Di encamê de çar kesên sivîl ji malbatekê canên xwe ji dest dan û du kes jî birîndar bûn. Li gor ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk, xelkên gund li sibehê termên her çar kesên bûna qurbanî ji bin dîwarên bi ser wan de rûxiyayî rakirin û birin nexweşxaneya bajarokê Eyn Îseyê. Kesên canên xwe ji dest dane ev in, Zêd Xelef Îse pêncî û çar salî, Ziyed Zêd Îse duwazdeh salî, Mune Zêd Îse û Hude Zêd Îse ye. Jin û keça wî yên di vê topbaranê de birîndar bûne, ji hemûn malbatê ne û ew ji ber birînên wan yên kûr ji bo nexweşxana Yorakayê hatin veguhestin. Duh Sêşemê li başûrê Kurdistanê li bajarê Şengalê bi helkeftina heftemîn salvegera bîranîna komkujiya Şengalê meşek nerazîbûnê hate sazkirin. Kesên ji komkujiya Şengolê rizgar bûne ev meşa nerozîbûnê saz kiribûn û tê de daxwaz kirin ku bîranîna komkujiya Şengolê bi şêweyekî fermî were sazkirin. Her wiha daxwaza mafên zarokên zirarmend kirin. Yek ji beşdaran xuya kir ku nêzîkî hezar zarokên Şengolê bê xwedî hene û ta niha nizanin çarenûsa dayîk û bavên wan çi ye. Her di vê meşê de daxwaz hate kirin ku malbatên qurbaniyan werin qerebûkirin. Çimkî bi hezaran jin û keçên Êzîdî hatin revandin û ta niha jî çarenûsa bêtirî hezar jin û keçên Êzîdî ne diyar e. Yek ji beşdarên vê meşê daxwaz ji hikûmeta Iraqê û civaka navdewletî kir ku girîngiyê bidin goristanên bi komê û termên kesên bûne qurbanî bo cih û warê xwe werin veguhestin. Ji aliyeke din de bîst û yek rêxistinên civaka sivîl daxuyannameyek belav kirin. Tê de doxoz ji Antonio Goterêş Sekrekerê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî kirin, ku don pê donê bi komkujiya Şengolê ya li sî heştan di hezar û çardehan bû û wek cînosayd bi derheqê Êzîdiyan bikin. Her wiha doxoz kir ku Êzîdî bi şêweyekî parastî vegerin bo Şengalê û parastinika navdewletî ji devera Şengolê re were kirin. Li Mîlasa başûrê Tirkiyê, agir nêzîkî Navenda Enêrjiya Elektrîkê ya bi komiran kar dike vêket. Tirkiye rastî dijwartirîn şewat tê. Ev bûn çend roj agir bi daristanên Antalyayê ketiye û ji ber wê xelk ji gund û malên xwe derdikevin. Hejmara kesên di wan şewatan de jiyana xwe ji dest dane gihîşte heşt kesan û ji wan du kes hevjînên hev bûn û bi eslê xwe Elmanî ne, li mala xwe ya li Manavgatê şewitîn. Bi bûneya solveka royekem a teqîna bendero Beyrûtê li Lubnanê, hikûmet di şîna qurbaniyên teqîna bendero Beyrûtê de alaya niştimanî ya Lubnanî anî xwarê. Di vê çarçoveyê de birîndar û malbatên qurbaniyan dilgiraniya xwe ji dereng pêşketina lêkolînan li ser karesatê, û negirtino berpirsîyorî ji roye dorên xwe ye bilind re dîyar kirin. Rêxistino lîbûrînê ya navneteweyî, roye dorên Libnanê bi asten kirino lêpirsîna bûyerê tawanbar kir, ji ber ku di encamê de zêdeyî du sed kes hatin kuştin, bi hezaron kes birîndar bûn û rûberne mezin ên bajêr wêran bûn. Lubnanî bi wero teqîno benderê wekî encameke rasterast a xerab ji birêve birno welêt bi deh salan û gendeliya çîno siyasî li Lubnanê dibînin. Li Yûnanistanê agir li devereke niştecihbûnê li nêzîkî Etîneyê belav bû. Ji ber ku tîmên agirkujiyê hewaldan şewata bi şêweyekî zû fereh dibe vemirînin. Ji aliyê xwe ve Serokwezîrê Yûnanistanê Kiryakos Mîtsotakîs ragihand ku pêla germa îsal a herî xerab ji sî salî ye. Pileya germahiyê gihîşte pêncî û şewat li serûnserî welêt û dewrûberên bakurê paytexta Yûnanistanê jî girt. Piştî ku şewit gihîşte herêmên şoristonî, bi hezaran kes ji malên xwe re viyan. Di heman çarçoveyê de, termometrên li Etîneyê eşkere kirin ku germahî roja Sêşemê gihîşte pêncî pileya Sêlsyos, digel pêleke germê ku paytexta Yûnanistanê girt. Rayedaran di demjimêrên nîvrû de şûnwarên erkeolojîk, erkopolis jî di nav de girtin. Geştyareke ji Îtalyayê got, Bi rastî pir germ e. Em ji xwe dihelin û li bendê ne ku Erkopolis vebe. Lê ez difikirim ku li germa îroyîn çê nabe. Pasewanên Serokkomariyê piştî li ber tavê sekinîn xuya kirin ku çend deqeyan xwe didin ber ser siyon. Li Kabûlê poytexta Efxanistanê di encama teqîna otomobîleke bombekirî li nêzîkî mala wezîrê berevaniyê şeş kes hatin kuştin û heft kesên din jî birîndar bûn. Ji nav wan şeş kesên hatine kuştin sê kesên êrîşkar hene. Piştî êrîşê, polîsên herêmî û hêzên taybet ên efxanî li cihê bûyerê hatin dîtin. Hate raghandin ku Bîsmîlle Mihemedî wezîrê berevaniye û malbata wî birîndar nebûne û tê texmînkirin ku di êrîşê de mala wî hatiye armanckirin. Hîn jî lêpirsîn didome da ku bê zanîn êrîş ji aliyê kê ve hatiye kirin.